די שיר איז לעילוי נשמת איד אריה בן יוסף יצחק און לעילוי נשמת סאסא בת פאוויש. סאו אונז האלטן יעצט תניא פרק ד'. אין פרק ג' האט די תניא מסביר געווען וויאזוי מיט וואס א נשמה איז געמאכט פון. א נשמה איז געמאכט פון עשר ספירות און האט מסביר געווען אויך וויאזוי חכמה בינה דעת ארבעט. פרק ד' וועט די תניא מסביר זיין וויאזוי א נשמה שפרעכט זיך אויס, וויאזוי כאילו רעדט ער ארויס פון זיך, און פארוואס א גוף איז אזוי וויכטיג, און וויאזוי בכלל איז שייך א מענטש זאל האבן שייכות מיט די אייבערשטער. יעצט די תניא איז נישט קיין ספר אזוי ווייט וואס געבט הדרכה, די תניא לייגט אראפ די יסודות, ער גייט נישט דא מסביר זיין, געבן הדרכה וויאזוי קענסטו ווערן נאנט צום אייבערשטן, מסביר זיין וויאזוי בכלל איז שייך אזא זאך, ער רעדט די יסוד הדבר, ווי איז בכלל שייך א זאך אז אז א נשמה זאל זיין נאנט צום אייבערשטן? און דאס איז בכלל, גאנץ ספר תניא איז מער א יסודות'דיגע ספר. סאו לאמיר אנהויבן. סאו לאמיר אנהויבן. ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבישים. ס'איז אויך דא פאר יעדע נשמה האט א דריי לבישים שהם מחשבה דיבור און מעשה, שתייג מצות ותורה. איז יעדע נשמה האט די דריי לבישים, וואס דאס איז מחשבה דברה מעשה. יעצט מחשבה איז טראכטן, דברה איז רעדן און מעשה איז איז צו טון עפעס. סאו, צו קודם געבן א משל, לאמיר זאגן איינער האט איינעם ליב. איז טאמער איינער האט איינעם ליב ווען ער טראכט וועגן יענעם. וואס איז דאס? דאס איז מחשבה. ווען ער זאגט פאר יענעם אז איך האב דיך ליב, ער זאגט אים אנדערע שיינע זאכן, דאס איז דיבור. ווען ער טוט למעשה עפעס כדי צו ווייזן ער האט יענעם ליב, דאס איז מעשה. ווען א מענטש טראכט, וואס ער טוט איז, וואס איז די עצם זאך פון טראכטן? ער טראכט פון זיך צו זיך, ווייל ווען א מענטש טראכט קען ער זען וואס יענער טראכט. אז איך טראכט קענסטו נישט זען וואס איך טראכט, און אז דו טראכסט קען איך נישט זען וואס דו טראכסט. סאו מחשבה, ווען א מענטש טראכט עפעס, טראכט ער עס פון זיך צו זיך. ווען א מענטש רעדט, וואס ער טוט איז ער נעמט די מחשבה וואס ער געטראכט און ער ברענגט עס ארויס צו יענעם. סאו דיבור איז פון זיך צו יענעם. מעשה טאמער א מענטש טוט עפעס וואס קומט פון מחשבה און דיבור, וואס ער טוט איז ווייל ער פארשטייט און ווייל ער האט עס אויסגעדרוקט, איז מילא דאס ברענגט צו צו מעשה. ס'איז אזוי ווי א תוצאה. סאו איז די תניא יעצט מסביר פארוואס ס'הייסט א לבוש, כשהוא אדם מקיים במעשה כל מצוות און מעשיות, ווען א מענטש איז למעשה מקיים, דאס הייסט ער טוט די מצוות, ובדיבור י עוסק בפירוש כל תריג מצוות ברכות ה', און מיט רעדן איז ער עוסק אין תורה און די אלע זאכן, אין תורה ארויסצורעדן וואס די מצוות און מעשים טובים זענען, ומחשבה היא מעשה כל מה שאפשר לו להשיג, אין מחשבה איז ער משיג אלעס ער קען משיג זיין אין אין פרדס וואס איז פשט רמז דרישות התורה ווייל כ'מיין יעדער האט געהערט אז ס'דא אזא אז ס'דא פרדס די תורה קען מען לערנען פשט און רמז און דריש און סוד סאו ער איז משיג די אלע וועגן הרי כללות תייגא וראי נפשו איז די כללות פון תריג עבודה נפשי מלבושים מיט תריג מצות התורה. סאו דשאסט א זייטיגע זאך, ס'איז נישט זייטיג ווייל ס'איז א חלק פון דא אז יעדע נשמה איז אויך צוטיילט אויף תריג זעקס הונדערט און דרײַצן. שוין איינגעגאנגען דא אזוי ווייט אין דיטעילס. ס'הייסט די נשמה איז איז געמאכט פון עשר ספירות, און די עשר ספירות זענען אויך תריג, אבער יעצט גייט נישט אזוי ווייט אריין אין די תריג, יעצט גייט ארום פשוט מסביר זיין וואס א מענטש טוט ווען א מענטש טוט א מצוה. די די מחשבה דיבורים מעשה הייסט א לבוש, ווייל א לבוש ברענגט ארויס אסאך פון א מענטש, יעדער איינער גייט אנגעטון אנדערש, א פליסמאן גייט אנגעטון ווי א פליסמאן, א דאקטער גייט אנגעטון ווי א דאקטער, סאו

צו מסביר זיין מיט א משל, לאמיר זאגן איינער מאכט מיך נאך מיט יעדע זאך וואס איך טו, וויפיל איז יענער געווארן מיך? וויפיל פון יענעם איז מיך? לאמיר זאגן אפילו נאך מער, לאמיר זאגן יענער קען ליינען מיין מח, ער טראכט וואס איך טראכט און ער רוקט זיך וויאזוי איך רוק מיך, וויפיל ווערט יענער מיך? זיראו, גארנישט. יעצט איה מאכט מיך נאך, ווייל מיין עקשאן ווען דו זעסט מיך רוקן און צו טון אדער וואס איך רעד איז סך הכל א ריפלעקשאן, דאס איז נישט מיך, מיך איז מיין נשמה, דאס איז אינעווייניג, און די אלע זאכן וואס איך טו, איך רוק מיין הענט, דאס איז א ריעקשאן, דאס קומט ארויס פון מיך. סאו אז א מענטש מאכט מיך נאך, יענער איז יענער מענטש פאר זיך און איך בין מיך. ער ווערט נישט מיך ווייל ער האט מיך נאכגעמאכט. די זעלבע זאך, זאלסט האבן הונדערט מענטשן דא אין א צימער און אלע גייען אנגעטון פונקטליך די זעלבע. זענען זיי די זעלבע מענטש? ניין. ס'איז הונדערט מענטשן, יעדער איינער א מענטש פאר זיך. די גוף פון די מענטש הייסט די לבוש. ווייל די לבוש, פארוואס הייסט עס א לבוש? ווייל עס איז סך הכל א ריפלעקשאן צו די נשמה, ס'טוט אלעס וואס די נשמה וויל ס'זאל טון, כ'רעד צווישן די נשמה, די נפש רוח און נשמה, איז פארוואס ס'איז אזוי וויכטיג איז, ווייל די נשמה קען גארנישט טון אן די גוף. ווייל א נשמה אליין האט נישט קיין כח צו טון קיין מעשה ווייל ס'איז נישט קיין פיזיקעל זאך. סאו ממילא וועגן דעם דארף די נשמה צוקומען צו די גוף, צו די שלשה לבושים, וואס די שלשה לבושים איז די גוף, וועגן דעם איז די לבוש אזוי וויכטיג.

וועלכע זאכן נוצט ער? וועלכע זאכן פון די עשר ספירות ווערט אויסגעדרוקט חכמה בינה און דעת? סאו קומט אויס אז די השגת התורה איז א לבוש פון חכמה בינה און דעת, פון די נפש אלוקית. איז כפי כל זוגות אויף שורש נפשו למעלה, ווייל יעדער איינער האט א אנדערע שורש נשמה. סאו איז דא די באוויסטע מעשה פון די אלשיך הקדוש, געלעבט אין צייטן פון די ארי, און ער האט געוואלט לערנען קבלה, ער איז אגאנגען צו די ארי און ער האט געבעטן ער וויל לערנען קבלה, האט די ארי האט די ארי געזאגט נאו פראבלעם, געגאנגען און האט זיך אראפגעזעצט לערנען קבלה, און די אש קדוש איז איינגעשלאפן, און ער געט זיך אוועק אויף אזוי נאך א לאנגע צייט און זאגט אוי אנטשולדיג אנטשולדיג אנטשולדיג. זאג איך דיר אקעי לאמיר פרובירן מארגן נאכאמאל, קום די נעקסטע טאג נאכאמאל, אוי איך האב געשלאפט איין אזוי אפאר מאל, האט אים דער ר י קדוש געזאגט אז דו שלאפסט איין יעדע מאל ווען מהייבט אן לערנען קבלה, טייטשט אז דיין שורש נשמה איז נישט קבלה, סאו דאס טייטש אז יעדער איינער כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה, סאו יעצט די תניא איבער המידות שהן יראה וענפיים און די מידות וואס דאס איז די אנדערע פון די פון די עשר ספירות וענפי וואס דאס איז א יראה ואהבה וענפיים ותולדותיים וואס אונז האבן געהאט געלערנט פארדעם אז אז די אנדערע זיבן מידות קען ווערן אויסגעדרוקט דורך יראה און אהבה סאו זאגט ער דורך די וואס דאס איז דורך יראה און אהבה, מלבוש בקיום ומצוות ומעשה ודיבור שהיא תלמוד תורה שנגד כולם, אז די מידות די אנדערע זיבן ספירות וואס ס'קען זיין סיי דורך יראה און סיי דורך אהבה איז איז דאס איז א לבוש, פאר די דיבורי מעשה. איז יעצט תניא אביסל מער מסביר זיין ווייל ביז יעצט האט תניא געזאגט האט מסביר געבן וויאזוי די מחשבה איז די לבוש פאר די פאר חבד פאר חכמה בינה און דעת אבער וואס איז פשט אז אהבה און יראה וואס איז אין וואס איז אין די הארץ איז א לבוש פאר די ווי זיי הייסן פאר די דיבורי מעשה, לייק וואס איז שייכות איינס צום צווייטן? סאו וועט ער יעצט מסביר זיין, כי אהבה היא שורש כל רמח מצות עשה, ווייל אהבה איז די שורש פון רמח מצות עשה, ממנה הן נמשכות, און פון דעם ציט זיך די אלע רמח מצות עשה, ולו דאינו עם קיום אמיתי, ווייל אן אהבה קען א מענטש נישט עכט דינען די אייבערשטער, ווייל טאמער א מענטש דינט די אייבערשטער אן אהבה איז עס נישט געדינט, סאו ס'איז דא רמח עשה און שסה לא עשה, סאו די אהבה דאס איז די שורש פון אלע רמח מצות עשה, און אן אהבה קענסטו נישט דינען די אייבערשטער, כי המקיים באמת, ווייל איינער איז מקיים באמת יאהב את השם, ווי חשוב איז דווקא בוי באמת? ווי ערשט איז דווקא באמת, און מען קען נישט דבוק זיין די אייבערשטער באמת, קיום וקיום רמח פקידים, שם רמח אברים דמלכא כביכול כמו שנוסבר במקום אחר. עס וועט שפעטער אריינגיין מער וויאזוי עס איז רילעיטעד צו רמח אברים.

און מיט יעדע מצוה וואס א מענטש טוט ווערט א עיוור, ווייל יעדע מצוה איז אקעגן א עיוור, ווערט א עיוור אזוי ווי א כלה, און דאס ציט א חיות פון די אייבערשטער, דאס הייסט יעדע מאל א מענטש טוט א מצוה, איז די מצוה וואס גייט אקעגן די עיוור, איז די עיוור ציט א חיות פון די אייבערשטער, און אזוי ווערט מען נענטער צום אייבערשטן, דאס הייסט די לבוש ווערט ארום גענומען מיט די מצוה, איז טאמער א מענטש האט ליב די אייבערשטער, ער טאר נאר טון די מצוה מיט אהבה. שטעל דיך פאר א מענטש געבט בלומען פאר זיין ווייב אבער ער האט איר נישט ליב. וואסערע מין געגעבן איז דאס? סאו וואס דען? ס'איז דא אהבה און פון די אהבה דרוקט ער זיך אויס דורך דעם וואס ער געבט די בלומען. די זעלבע זאך ווען א מענטש טוט א מצוה. סך הכל א משל. די זעלבע זאך ווי א מענטש טוט א מצוה. די מצוה דארף ארויסקומען פון געפיל. ווייל א מענטש, וואס א מענטש איז, א מענטש איז זיין געפיל, און דאס איז תניא זאגט דא, אז ווען א מענטש איז מקיים מצות עשה, וואס דאס איז רמח מצות עשה, דאס קומט פון אהבה. יעצט וועט תניא מסביר זיין, והיראה היא שורש לשסה לא ששה, און יראה, וואס דאס איז די שורש פון די זעקס הונדערט פֿינף און זעכציק לא ששה'ס, פארוואס? כי יראה היא למראה במילך מאך א נחום הקדוש ברוך הוא, ווייל א מענטש האט מורא צו מורד זיין, מורד זיין, און במילך מאך א נחום הקדוש ברוך הוא, און נישט נאר דאס, או ירא פנימיות מזיע שמשבויש מרגלותו, ווייל ס'איז דא א גרעסערע זאך פון דעם, אז א מענטש קען זיך שעמען פון זיך אליין, איך געב אים א משל, לאמיר זאגן א מענטש, איך ווייס ער טוט וואטעווער, ער האלט מיטן טון פראסטע זאכן, לאמיר נישט גיין אזוי ווייט עבירה, דזשאסט יו נאו שטותים, ער איז ביזי מיט זיינע שטותים, אינמיטן וואקט אריין א צדיק, איך רעד א עכטער צדיק, א קדוש וטהור, סאו ס'איז נישט אז די מענטש האט מורא אז די צדיק גייט עפעס טון, האבן הקפדה אויף אים, ס'איז די בושה, ווייסט די מענטש, דו ווילסט דיך באגראבן אין א מייז לאך זוכסטו, די בושה וואס קומט ארויס לייק אזוי פיר איך מיך אויף, סאו דאס איז פשט פון דעם אז א מענטש איז ירא פנימיות איז פון אינעווייניג, די זעלבע זאך שטייט ביי אדם וחוה, זיי שטייט מתבושש, וואס זיי האבן זיך געשעמט, זיי זענען געווארן אזוי פארשעמט פון זיך אליין ווען זיי האבן איינגעזען ווער די אייבערשטער איז און וואס זיי האבן געטון, סאו למנות עיני כבודו ולעשות זו רע בעיניו.

פון דעם וואס א מענטש טוט א עבירה. סאו, ס'איז נישט נאר ווען א מענטש טוט א עבירה אז ער האט געטון עבירה. דו האסט געגעבן כח פאר די סטרא אחרא, דו האסט געגעבן כח פאר די קליפות. סאו, ווען א מענטש טראכט אריין אין דעם האט ער מורא צו טון א עבירה. לייק, איך גיי טון א עבירה און איך גיי געבן, ס'איז נישט נאר דאס אז איך גיי אקעגן די אייבערשטער פון מיך אליין, ס'איז נאך מער ווייל איך ברענג א טומאה אינטו די וועלט. איז דאס וואס טאני געטרייט מסביר צו זיין אז פארוואס אהבת השם און יראת השם וואס איז אין די הארץ איז מלובש אין די קיום המצוות דורך דיבור און מעשה, איז וועגן אהבה איז די שורש פון ר' מחמיצות עשה און יראה איז די שורש פון ששא לא עשה. איז דאן גייטס מבאר זיין די ענין, והנה שלושה לבישים אלה מהתורה מצוותיה אף שנקראים לבישים לנפש איך נשמה, וואס לכאורה א סאלאוויטש סאנד איז ווי ס'איז נישט וויכטיג. עם כל זה, גבוה וגדול מעלות אן איין קץ וסוף, על מעלות נפש איך נשמה עצמו. אז אפילו א מענטש די גוף פון די מענטש, די לבוש, איז א דבר גשמי און ס'איז אזוי ווי א לבוש, וואלט איך געוואלט מיינען ס'איז גארנישט ווערט, מיט דעם אלעם איז עס גבוה וגדלה, ווייל אן די נשמה, אן די גוף, קען די נשמה גארנישט טון. כמו שכתוב בזוהר, אזוי ווי דער זוהר שרייבט, דאורייתא וקדשא בריך הוא כולו חדי, פירוש דאורייתא היא חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא כולו חד, ס'איז אלעס איין זאך, כי ידעיה ועמדה וכו' מגמור שגזל בשם הרמב ם, די תניא האט שוין גערעדט פון דעם פארדעם אין פרק ב' אז די אייבערשטער איז ידעיה ומדה אז ער איז אין זיין חכמה איז איין זאך. צו מסביר זיין וואס די תניא האט דא געזאגט אז די עיקר די וועג וויאזוי מען דינט די אייבערשטער איז מיט מעשה, ווייל ביי מענטשן גייט עס נישט די זעלבע זאך איינער מיטן צווייטן, לאמיר זאגן איינער האט ליב די צווייטן, ווי ליגט די אהבה? די אהבה ליגט אין די געפיל, איז ווען די מענטש טוט עפעס דרוקט ער אויס וואס ער פילט, וואס טייטש, לאמיר זאגן א מאן האט ליב א ווייב, ער גייט און ער ברענגט איר בלומען, איז ווי ליגט די עיקר אהבה? מיט דעם וואס ער האט געברענגט די בלומען? ניין, דער וואס ער האט געברענגט די בלומען סך הכל דרוקט ער אויס וואס ער פילט וועגן איר. ווייל שטעל דיך פאר א מענטש האט נישט ליב זיין ווייב און ער ברענגט איר בלומען, וואסערע מין געברענגטס איז דאס? ס'איז נישט, דאס הייסט ס'קומט נישט פון אהבה, אז ס'קומט נישט פון די געפיל פון אינעווייניג איז עס נישט געטון. דאס טייטש ווען א מענטש האט ליב איינער און די צווייטן איז די עיקר איז די געפיל איז ווען א מענטש טוט נאר די מעשה דרוקט ער נאר אויס די געפיל, אבער ביי די אייבערשטער גייט עס נישט אזוי, ביי די אייבערשטער די עיקר איז צו טון די מעשה, די תורה די גאנצע תורה הייסט האלט אין איין הייסן מען דארף טון מען דארף טון מען דארף טון, ווייל די איינציגסטע וועג ווי אזוי אונז קענען ווערן נאנט צום אייבערשטן איז נאר דורך די מעשה נאר דורך דעם וואס מען טוט, אבער די טון אן געפילן הייסט נישט געטון. אבער ס'גייט פונקט פארקערט ווי ביי מענטשן, ווייל טאמער א מענטש איז סך הכל זיצן און אה, כ'האב ליב די אייבערשטער און טראכטן א גאנצן טאג ער האט נישט צוטון למעשה האט ער גארנישט האט ער נישט מקיים געווען קיין שום מצוה, ווייל די איינציגסטע וועג וויאזוי א מענטש קען ווערן נאנט צום אייבערשטן איז דורכדעם וואס ער טוט מעשה, וואס ער טוט די מצוות, ס'איז פשוט די מצוה אן די מחשבה איז נישט קיין מצוה, ס'איז נישט קיין מצוה בשלימות, ס'איז דא א מצוה אבער ס'איז נישט בשלימות. יעצט גייט די תניא מסביר זיין די ירידת התורה, די תורה איז אראפגעקומען אין די וועלט, ס'הייסט ירידת התורה, אבער איז די חכמה און די רצון פון די אייבערשטער איז ועבד הקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף, אזוי ווי ס'שטייט ולא גדלות אין חקר וזו לית מחשבה תפיסה בו כלל, וכן ברצון וחכמתו, אזוי אויך אין זיין רצון און חכמה, כסוף אין חקר איז ווי נשוא. כסוף אַ חקר אלקי תמצא קענסט נישט טרעפן און כסוף כלא מחשבותיי מחשבותיכם. סאו הנה אזי אמרי במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא שם אתה מוצא עם ונסיונותו. אז וואס? אז דארט ווי דו טרעפסט די גדולה פון די אייבערשטער דארט טרעפסטו זיין עניות. וצמצום הקדוש ברוך הוא רצונו וחכמתו בתרי"ג מצוות התורה וכסאים. ובצבעי אותיות תנך, ודרשו זיין ש ב אגדות, און מדרשי חכם היינו זכרון לברכה. אז וואס איז פשט פון דעם? אז לכאורה אונז קען נישט משיג זיין גארנישט פון די אייבערשטער. סא אונז קענען גארנישט משיג זיין פון די אייבערשטער, וואס איז פשט וויאזוי קענען אונז קאנעקטן צו די אייבערשטער? איז דורך תורה, ווייל די באשעפער איז געגאנגען און ער האט זיך מצמצם געווען און ער האט זיך אריינגעלייגט אין די תורה, דאס הייסט די תורה איז א אויסדרוק פון ווער די אייבערשטער איז, און דורך דעם קען אונז האבן א שטיקל תפיסה מספיק זיין ווער די אייבערשטער איז, און וועגן דעם שטייט אז במקום שאתה מוצא קדושת הקדוש ברוך הוא שם אתה מוצא מסירותו, די זעהסט די גרויסקייט פון די אייבערשטער און זעלבע צייט זעהסטו. זיין ענווה איז טייטש ער האט זיך מצמצם געווען אין די תורה און ער האט געמאכט אפילו אונז קליינע מענטשן זאלן קענען האבן א שטיקל תפיסה מסביר זיין ווער די אייבערשטער איז פארוואס בוודאי שכל נשמה רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגון בדעתו ולקיימון כל מה שאפשר לקיים מהם במעשה ודיבור ומחשבה כדי אז יעדער איינער זאל קענען משיג זיין די אייבישטער מיענינג משיג זיין איך רעד פון א תפיסה פון די עשה מען קען נישט משיג זיין ממש די אייבישטער אליין איז און דורך דעם וואס מען קיים די מצוה דורך דעם איז ווערט מען נענטער צום אייבישטן. צו משיג זיין וואס די תניא ברענגט דא ארויס, שטעל דיך פאר, ווייסט, א מענטש האט בעקטעריע אין זיך, און בעקטעריע זענען פיצי, מען קען עס אפילו נישט זען מיט די אייגענע אויגן, יעצט קומט א בעקטעריע און מאכט אפ ער וויל ווערן נאנט מיט די מענטש, ער גייט ביהעיוון זייער גוט און אזוי וועט ער ווערן נאנט מיט די מענטש, שייך אזא זאך? ניין! ס'איז נישט שייך במציאות העולם. און די זעלבע זאך מיט שטעל דיך פאר א פליג, א קליינע פיצי פליג וואס מען קען קוים זען, קומט א קליינע פיצי פליג ער מאכט אפ ער וויל ווערן נאנט מיט די מענטש, ס'איז שייך במציאות העולם?

זיך צו מצמצם זיין, און דורך דעם וואס מען מקיים די תורה, דורך דעם ווערט מען נאנט מיט די אייבערשטער. דאס די תניא ברענגט דא ארויס, און וועגן דעם איז די מעשה די עיקר, ווייל דאס איז די איינציגסטע וועג וויאזוי א מענטש קען ווערן נאנט מיטן אייבערשטער, איז נאר דורך די מעשה. ווען א מענטש זאל נאר זיצן און טראכטן א גאנצע טאג ווי איך האב אזוי ליב די אייבערשטער און דו טוסט נישט גארנישט, איז וויאזוי שייך, ווייל טאמער דו זיצט נאר דער טראכסט ביסטו פונקט ווי דער פליג וואס איז ווערן נאנט מיט דעם מענטש. ווען דו טראכסט אריין אין דעם וואס דער תניא האט דא ארויסגעברענגט, וואלט געדארפט צובערענגען א מענטש צו מורד ירא שמים, זיי איז דער גרויסער באשעפער, וואס איז אזוי גרויס וואס אונז קען נישט משיג זיין, ער איז געגאנגען ער האט זיך מצמצם געווען די תורה כדי אונז זאלן קענען ווערן נאנט מיט אים, ווי לאקי זענען אונז פאר דעם, און די גמרא אין שבת שרייבט אז אנכי, די ווארט אנכי איז ראשי תיבות אנא נפשית כסבה יהללת, אז באשעפער אליין האט געשריבן די תורה כדי דיך עס צו געבן, סאו. דזשאסט אריינצוטראכטן דעם דארף עס צוברענגען צו א מורא'דיגע יראת שמים, א מורא'דיגע אהבת השם צו זען ווי גליקליך אונז זעמען אז דער באשעפער איז געגאנגען און ער האט זיך מצמצם געווען כדי אונז זאלן קענען ווערן נאנט מיט אים, ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בכינותיו בשלוש רביעי שמיילי, אז דורך די צמצום וואס די תורה איז א צמצום וואס מ'האט פריער מסביר געווען, איז די גאנצע נפש איז איז ווערט צוגעבינדן, ווערט אזויווי באהאפטן, מיט די חכמה און די רצון פון די אייבערשטער, ווייל די, פארוואס? ווייל די חכמה און די רצון אייבערשטער מיט די אייבערשטער אליין איז איין זאך. ולכן נמשלה התורה למים, און וועגן דעם איז די תורה צוגערעכנט צו מים, מים מים ירדו ממקום גבוה אל מקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום כבודה, שהיא רצונו וחכמתו יתברך, והרייסא וקדשא בריך היא כלא חד, ולא הייתה מחשבה תפיסה בה כלל. און משם נאספה, פון דארט גייט עס אראפ ווי ארדער בסייס ר' מדריגה ממדריגה למדריגה בהשתלשלות של רמות. סאו וואס תניא זאגט דא איז די זאך אז א מענטש קען ליב האבן די אייבערשטער א גאנצע טאג און ער קען טראכטן וועגן די אייבערשטער א גאנצע טאג אבער ס'הייסט נישט גארנישט, ס'הייסט פונקט ווי די פליגל זאל ליב האבן די מענטש, סאו וועגן דעם האט דער באשעפער דאס אלעס ער האט מצמצם געווען כדי די מענטש זאל קענען צוקומען צום אייבערשטן, עד שנתלבשת בדברים גשמיים ועניני עולם הזה, ביז ס'איז מלובש געווארן מיט דברים גשמיים און עולם הזה, שאין רוב מצוות התורה ככולם מכסיים, אפילו די דברים גשמיים ווייל די תורה האלט איין רעדן פון דברים גשמיים ווייל אלע רוב מצוות איז גשמיות'דיגע זאכן, ובציווי עושית גשמיות און די ציווי פון די עושית גשיות בדיעו על הספר פון על תנטע הספר עשרים ארבעה ספרים שבתורה מביאים וכסילים כדי שדי כל מחשבה תפיסה בן אז כדי יעדע מחשבה זאל קענען תופס זיין אין די חכמה און רצון פון די אייבישטער ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה מדריגה מחשבה תפיסה בן וואס מ'האט בעישו זבאין און אפילו די בחינה פון דיבור און מעשה וואס איז וואס איז אונטער די מדריגת מחשבה תפיסה בהם ומתלבשת בהם און ס'קען ווערן אנגעטון אין זיי. צום אנזען וואס די תניא האט דא געזאגט אז לאמיר זאגן א מענטש זעט א קעניג מיט אסאך קליידער אנגעטון איינס אויפן צווייטן, וועט ער זאגן אקעי יעצט איז ער צו ווייט פון די קעניג, איז לאמיר זאגן די קעניג איז געקומען און האט אים געגעבן א האג, איז זאגן ער איז צו ווייט פון די קעניג? וועסטו וועלן זאגן אז א קעניג אין די ווינטער איז ווייטער פון די מענטש ווי די קעניג אין די זומער, ווייל אין די ווינטער גייט ער אנגעטון מיט מער לבושים? ניין, די עיקר איז די קעניג. סאו די זעלבע זאך די תורה, איז די תורה איז געשריבען געווארען אויף גשמיות'דיגע זאכען און אראפ אראפ פון די מדריגות פון ווי ס'גייט מער נענטער צו די עולם הגשמי און ס'קוקט אויס ווי ס'מער נענטער צו עולם הגשמי און ווייטער אוועק פון די אייבישטער, אבער ניין די אלע זאכען זענען אזוי ווי לעיערס אזוי ווי קליידער איין קלייד אויפן צווייטען אויפן צווייטען אזוי ווי א מלך גייט אנגעטוהן אבער די עיקר איז די אינעווייניג די עיקר איז די תוכן וואס די תוכן איז די אייבערשטער צו ארויסברענגען די נקודה פארוואס איז דיטעילס ביי אונז אזוי וויכטיג, ביי אונז איז יעדע קליינע נקודה וויכטיג, סאו איז לאמיר זאגען א מענטש ער גלייגט תפילין ער גייט אריין צו די סופר און ווען די סופר זעט אז איין נושא איז נישט געווען אזוי בשלימות האט ער נישט מקיים געווען תפילין פאר די ווי לאנג סאיז געווען אזוי, איז שטעל דיך פאר אז די מענטש קומט אהיים. און דערביי וועט אים אנגעגרייט דארט דו ווייסט א טרי קאורס מיעל, ער גייט ער עסט די ערשטע זייער גוט די צווייטע זייער גוט שפעטער ברענגט אים די מעין קאורס און אין די פאטעיטאס האט געפעלט זאלץ גייט וועט ער זאגן די גאנצע סאפער איז נישט גוט געווען וועגן וועגן ס'האט געפעלט אביסל זאלץ אין די פאטעיטאס איך מיין ס'קען ס'קען אויסקוקן אזוי דאס הייסט א מענטש איז געגאנגען ער האט געטון די מצוה, איך האב געוואלט מקיים זיין די מצוה, און ער האט טאקע מקיים געווען מצות תפילין אינגאנצן, איז ווייל ס'איז געווען אפגעהאקט א האס איז וועגן דעם, איז יעצט אז דו פארשטייסט אז דו קענסט נישט ליב האבן די אייבערשטער סתם פון טראכטן, דו דארפסט עס טון מיט למעשה, קענסטו פארשטיין אז די מעשה דארף זיין פונקטליך וויאזוי די אייבערשטער האט געוואלט, ווייל וואס גיבט חשיבות פאר תפילין? תפילין איז סתם א משל, פאר עני מצוה, וואס גיבט חשיבות? ווייל די ווייל די אייבערשטער האט עס געגעבן חשיבות. סאו ס'איז נישט די איידיע אז דו נעמסט די באקס און דרייסט ארום די הענט, ס'איז די אייבערשטער האט געמאכט אז די זאך אז זאלסט ארום דרייען די תפילין די הענט דאס איז די חשיבות, איז מילא דארף דאס זיין מיט יעדע קליינע דיטעל מיט יעדע נקודה דארף עס זיין פונקטליך דאס, און ס'שטייט אפילו א מענטש האט געטון א זאך און ס'איז למעשה נישט געווען קיין מצוה, ושבט אים געבן שכר פאר די עפערט וואס ער האט אריינגעלייגט פון וועלן טון א מצוה, אבער וויאזוי הייסט עס אבער די עיקר די מצוה אליין האט ער נישט מקיים געווען, ווייל אין די עיקר וועג וויאזוי אונז קענען זיך און וויאזוי אונז קענען ווערן נאנט צום אייבערשטן איז דורך דעם וואס מען טוט א מצוה און נישט דורך מחשבה, איז פשוט אבער א מצוה אן מחשבה איז אזוי ווי כגיב בלי נשמה, ס'פעלט אין דעם. זאגט דאן ווייטער, מאחר שהתורה מצוה מלבישים אז די תורה און די מצוות איז מלובש כל עשר בחינות הנפש וכל תאי הגבריא מראשו ועד רגלו, הרי כאילו צרור בצרור החיים את השם ממש, אין אנדערע ווערטער ווען א מענטש נעמט די דריי חבד, חכמה בינה דעת, און די אנדערע זיבן מידות און ער לייגט עס אריין אין תורה, דאס הייסט ער איז עוסק אין תורה און מצוות, וואס געשעט דעמאלטס? זיין גוף ווערט ארומגענומען מיט די אייבערשטער, ווייל יעדע מצוה גייט ארויף, יעדע מצוה גייט ארויף אויף איינע פון די רמח אברים, און יעדע, און יעדע לוי' ססע גייט ארויף אויף איינע פון די ש ס לוי' ססעס, וואס א מענטש איז געמאכט געווארן פון תריג אברים. סאו יעדע מאל א מענטש איז עוסק אין די מצוות, וואס ער טוט איז, ער ברענגט ארום זיך, ארום זיין גוף ווערט ארום אנגעטון דער אייבערשטער, ואור השם ממש, און זיי האבן געזאגט די ואור השם ממש מקיפו מלבישו מראש ועד רגלו, אז ממש כאילו די אייבערשטער איז אנגעטון מיט אים, די אייבערשטער איז ארומגעוויקלט, כמו שכתוב צי רעך סבוי, אז מיין שטיין באשיצט מיך, וכסוף קצינא רצה נתקטרני, אזוי ווי א שילד וואס היט אפ פון פאלן, איז רצה נתקטרני עט מיך ארומוויקלען, שיעור צאנז חכמותו יתברך המבושם בתורתו ומצוותיו, ווייל דאס איז אזוי ווי די תורה און מצוות, סאו וואס ער זאגט דא איז אז ווען א מענטש טוט די מצוות וואס געשעהט איז די אייבערשטער ווערט אזוי ווי א לבוש פאר אים, ווען טראכסט אריין אין דעם דאס איז א מורא'דיגע זאך, דאס איז א מורא'דיגע חסד פון די אייבערשטער אז א מענטש ווען א מענטש טוט א מצוה, נישט איין, א מענטש האלט ניין טון מצוות, וואס געשעהט איז, די אייבערשטער נעמט אים ארום. יעצט גייט תניא מסביר זיין אז ווי אזוי דביקות אין די אייבערשטער איז בעסער פון עולם הבא, ולכן אמרי יפה שכר אחוז ותשובה מעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, ס'שטייט אין משנה רבות אז ס'איז יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים אויף די וועלט מער ווי אין גאנץ עולם הבא, דער סחורה איז זייער א מאדנע זאך ווייל א מענטש א גאנץ לעבן איז ער ביזי טרייען צו טון אלעס כדי צו באקומען עולם הבא, קומט די משנה און זאגט דא אז ס'איז בעסער איין שעה בתשובה מעשים טובים אויף די וועלט בעסער פון גאנץ עולם הבא, דער סחורה איז זייער א מאדנע זאך, אבער יעצט קענסטו פארשטיין כי עולם הבא היא שנאה ומזיב השכינה. שתענוגה סגוסה, לעולם הבא איז אז מ'האט הנאה פון די שיין פון די שכינה, וואס איז תענוגה סגוסה, ויש לשום נברא אפילו מעליונים להשיג, כי מאי זה הערה מאור השם, ווייל ס'איז נישט מעגליך פאר א מענטש משיג זיין פון די אור פון די אייבערשטער, לכן נקרא בשם זיו השכינה. די נשמות האבן הנאה פון די שיין פון די שכינה, ווייל די שכינה, ווייל די באשעפער אליין קען מען נישט, קען מען נישט משיג זיין, עס איז ממילא איז נאר א שיין פון פון די אייבערשטער, הבל הקדוש ברוך הוא בעבודה מצוי, לית מחשבה תפיסה ביי כלל, עס איז נישט דא קיין שום תפיסה אין די אייבערשטער, איז קיום כאשר תפיסה מלבשת בתורה ומצוות סייעו, אזא תפיסה מלבשת ביי הקדוש ברוך הוא ממש, דערהייסט ביי הקדוש ברוך הוא כלא ח. צו מה זה האבן זיי תניא דא געזאגט? שטעל דיך פאר א מענטש האט אינווענטעד א רעפיר פאר קענסער. ס'טייטשט אז ווען איינער האט חס ושלום קענסער נעמט ער די פיל און ס'ווערט אויסגעהיילט. מען האט עס געטרייט און ס'ארבעט. יעצט וואס געשעהט נאכדעם? מען גייט און מען געבט אים א נאבעל פרייז, איך ווייס נישט אויב ס'אזוי הייסט עס, יעצט וואס איז די נאבעל פרייז פאר אים? איז דאס די עיקר אז אז ער באקומט א גרויסע פרייז און טויזענטער מענטשען קלאפן פאר אים און ער האט אזא שיינע פלעג ווי אזוי ס'הייסט נאר? ניין! די גרעסטע הנאה וואס ער האט אז ער קען מאכן אזא טויש אין די וועלט, אז ער קען ארויסהעלפן אזויפיל מענטשען, די הנאה איז אזוי שטארק, די נאבעל פרייז איז אזויווי גארנישט, ס'איז כמעט ווי גארנישט קאמפעירד אז דו ווילסט עס צוגלייכענען צו די הנאה פון די זאך אליין, די זעלבע זאך ווען א מענטש איז עוסק אין תורה, און ער איז עוסק אין מצוות, און ער טוט די אלע מצוות, די אלע זאכן איז ממש די חכמתו און רצונו פון די אייבערשטער, וואס איז, און די חכמה און רצון פון די אייבערשטער איז די אייבערשטער, איז מילא ווערט ער ממש ווי איין זאך מיט די אייבערשטער, ער ווערט איינס מיט די אייבערשטער. אבער ווען א מענטש איז אין עולם הבא, ווען די נשמה גייט ארויף נאך הונדערט צוואַנציק אין עולם הבא, איז די הנאה וואס ער האט דארט איז סך הכל פון די שיין פון די שכינה, סאו ס'איז נאר א שיין, סאו איז מילא קומט אויס אז די הנאה וואס א מענטש קען נאר האבן דא אויף די וועלט, די נאנטשאפט וואס א מענטש קען האבן אויף די וועלט איז סך שענער ווי אלע עולם הבא. זאגט דאן ווייטער ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, אפילו וואס די תורה איז מלובש אין גשמיות'דיגע זאכן, הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, וואס ער כאילו דורך א משל אז איינער האקט די קעניג שאין נפש במעלות את קרעהו, סוי די דביקות ביים מלך ביי מחבקו שיהיה לובש לבוש אחד, ביין שיהיה לובש כמה לבושים, מאחר שהגוף המלך בסוחר. ס'איז אזוי ווי א משל ווען א מענטש גייט באקומען א האק פון א קעניג, איז נישט זיין קיין חילוק צו די קעניג גייט אנגעטון מיט אסאך לבושים צו די קעניג גייט אנגעטון מיט איין לבוש, די עיקר איז אז ער באקומט די האק פון די קעניג. וכן ים המלך מחבקיו בזרועו גם שילן באש לתוך מלבישיו, איז אפילו ווען די קעניג נעמט ארום א מענטש אפילו ער איז אנגעטון מיט אסאך לבושים איז נאך אלץ איז כאילו די קעניג אליין האט עס האט אים געבן די האק משה כסף ומינו את רב קני אזוי שטייט אין שיר השירים אז מיט די רעכטע הענט נעמט די אייבערשטער ארום שו ת תורה שנית און מימון ווייל די רעכטע הענט דאס איז די תורה וואס איז געבן ארום די רעכטע הענט שהיא בחינת חסד ומים ווייל דאס איז בחינה פון חסד ומים. צו האסט געגעבן אסאך האקל אויף פרק ד', אין קורצע ווערטער צו זאגן פרק ד' איז וויאזוי א נשמה דרוקט זיך אויס דעם אהבת השם, און וויאזוי דרוקט ער זיך אויס? דורך די לבושים וואס דאס איז די גוף, און די עיקר איז צו טון די מצוה, נישט נאר די מחשבה אבער מען דארף אויך די מחשבה, און איז אויך ברענגט ארויס וויאזוי די תורה, צו אונז זאלן אביסל פארשטיין אז די תורה דאס איז די רצון פון די אייבערשטער, און דורך דעם וואס א מענטש גייט אויף די וועג פון די תורה ומצוות דורך דעם ווערט ער נאנט מיט די אייבערשטער. כ'האף ווען גאל האבן פארשטאנען, און אויב איינעם איז שווער א קשיא האט זיך שמורה צו פרעגן. האטס א גוטן טאג.